a khensa ku va mpfule channel ya matimba emanuel mali youtube channel kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana um ni la ku vulavula hi mhaka liya ya ku va makwavo va kha miroho or va endla timhaka ta masangu na nhwenyana wun'we laha ni vulavula hi vana va ndoda lava va nga tswariwa hi manana wun'we lava mamaka va nga mama va le va siyelana ivi mi kuma ku un'wanyani i ya i ya rhandzana na ntombi yo karhi loko a rhandza na ntombi yo karhi ivi va rhandzana ku fika tin'hweti to karhi, ivi mi kuma ku na lowun'wana a ya loko a hambane na luya a fika a rhandzana na yena va rhandzana ku fika tin'hweti to karhi, ivi mi kuma ku hinkwavo va hambana na yena sesi luya xana vamakwavo lava va lahlana ke? Vamakwavo lavaya va lahlana, va lahlana hi ndlela leyi a ni sesi loyi a va rhandzana na yena ka tin'hweti tetiya a nga zangi a ya ya tshama laha mutini luya a nga zangi a ya ya hloma a nga zangi a ya a sweka swakudya ku ku dyiwa kwihi ku dyiwa ka poto rin'we kumbexani mi kuma ku hi leswi swo ku fambiwa ku ti hungaselaniwa ku yiwa ka laha va hungutaka high blood mi kuma ku hayi sesi luya na yena i khemi rona makwavo i khemi rona buti A buti vanhu va makwava va ta ku hunguta inga high blood mi ta ni twisisa vatswatsi ku ni zama ku vulavula hi yini laya ma lahlana laya ivi ti jika loko ti ya ka letiwani ta ku a hi lahlani hi tike leswiya swo a mi lahlani hi loko mi kuma ku sesi luya i te emutini i lovoriwini i makoti wa kwalani ka hlungwani loko a ri makoti wa ka hlungwani ivi mi kuma ku buti va fambile va ya xilungwini va ya ku tirheni va ya ku xambileni ivi sesi luya a sala ku wena makwavo hayi wo ta ta ta pfa hungutanyana high blood ivi kuma xihundla xi hetelela xi humela handle ivi vatswatsi kwala mutini va swi kuma or vakhegula or vakholabye va kwala mutini va swi kuma ku hayi phela makwavo iye a nghena a kwi a ndlwini ya ya ya buti a endla yini a rima kona Laya loko se mi kuma ku buti wa vabya loko buti a vabya va endla yini va byela makwavo wena makwavo wa swi tiva ku i endle yini ka nsati wa buti hi kombela i vhaka ka vo malume i ta vhaka loko malume a nga ngheni le ndlwini ya buti a pfuxela buti hambi buti va kha va vabya hi ku loko o nghena buti va ta yini va ta hundza emisaveni hi ku va hlangane ku va hlangane a ka mbita yin'we. ma ni twisisa mi ta ni twisisa loko ni vulavula hi ku hi mi vita ku ni vulavula hi yini ivi mi kuma ku na loko boti vo lova va n'wi byela ku heyi famba ya vhaka leya ka vo malume i ta vuya loko nkosi wu hela hi ku loko o va a ri kona laha nkosini i ta tlhaveka ivi a hundza emisaveni ma ni twisisa ivi swi ta ni le ka leswiya swa ku yini ke a ni mi kuma ku se loko swi endlise sweswo loko hi ku va lahlana a va lahlani swi ya na hi wini boti layani na na na makwavo swakudya leswi va swi dyaka lani vulavula hi swakudya hi vuswa or nyama or miroho swi va swi sekiwe hi mbita yin'we or hi poto rin'we ivi va phamela hi sesi luya i timisini swilo leswiya va hlangane ne le ka swakudya va tlhe va hlangana na kwele ku kulukumba ni vulaka kona laya a va lahlani ma ni twisisa mi tshika ku loko mi tshamile mi ku hayi laya boti va hende hi kona na nghena na mina ivi mi kuma ku ha nghena na wena i kuma ku loko i languta laya i kuma ku sesi luya i fika a tshama tsevu wa tin'hweti or a tshama lembe a kha mi swekela swakudya layani loko un'wana a vabya a mi pfuxelani a mi ngheni ne le tindlwini na loko un'wana o hundza emisaveni a wuyi na le ka nkosi wa lowun'wana Wa famba wena va ku vhakisa vakokwani va vomalume va ku vhakisa le kule va banga yini va banga manyala va tata na swi na swi swo karhi va ku hayi leswi boti makwa va nga lova vo ha boti va ri a va pfukapfuki le xilungwini na vona hi tlhava ku va ta tlhaveka ma twisisa hi ku vatswatsi va ta va le va ta va hlevele boti ku phela boti ku tlhe ku humelela ku tshama ku humelela swi swo karhi la mutini that's why i vona ku hi ku kombela ku i nga yi le kaya i ya lahla makwavo hi ku i ta tlhaveka ivi loko va heta va endla mitswendzwani yo karhi va endla mimirhi yo karhi va mi hlambisa ku endleni ku swilo leswiya swi kota ku hangalaka va ta hlambisa loyi wa n'wansati na loyi a nga ta va a sele a ri ku hanyeni ku vutomi byi kota ku ku ya emahlweni. vanhu va ka hina hi because vanhu vo tala mi lahla xintu mi lahla swilo swa swa vakokwani mi ku ha swa khale swi hindzini sweswiwani hi hanya sweswi sweswi that's why mi kuma ku vanhu vo tala va lova a ni ku na leswi swa mi kuma ku boti va love namuntlha vhiki leri taku ku lova makwavo e vanhu va ku hayi vanhu va ka swimanimani va heta vana vanhu va ka swimanimani va heta maxaka kasi yini va ze va hlangana kwe a ka mbita yin'we a ka poto rin'we